السلام علیکم و رحمە اللە و برکاته ان شاء اللە لە ڤیدیۆی ئەمڕۆیا باسی ئیف و ئێڵس ئەکەین شێوازی دانانی مەرج لەناو کۆدەکەمانا و چۆن مەرجێک دابنێین و بەپێی ئەو مەرجە ئۆپرەیشن و کۆمەڵێک ستەیتمێنت بکەین و چۆن ئەگەر هات ئەو مەرجە ترو نەبوو کۆمەڵێک شتی تر بکەین ئێمە بۆ نمونە لەناو پڕۆگرامەکەمان لە یوزەر داوای تەمەنی ئەکەین لێرە ئەیج یەکسانە بۆ نمونە بە حەڤدە وە هەروەها ئێمە ئیجازەی سایەقی درایڤن لایسنسی بۆ دەرئەهێنین لەسەر ئەو تەمەنەی کە هەیەتی وە هەروەها کۆمەڵێک شتی تری لەگەڵ ئەکەین بۆ نمونە پێی ئەڵێین کە ئایا تۆ ڕێگەت پێدراوە یاخود ڕێگەت پێ نەدراوە وە لێرە بولیەنێک دانێم بۆ ئیجازەی سایەقەکەی کە ئایا هەی بێت یاخود نەیبێت. لێرە بولیەنێک دانێم بۆ ئیجازەی سایەقەکەی کە ئایا هەی بێت یاخود نەیبێت. سەرەتا یەکسانی ئەکەم بە False چونکە ئەم کەسە کە ئەڕوات بۆ شوێنەکە سەرەتا خۆی ئیجازەی نیە. لێرە ئیف و ئێڵس بەم جۆرە دانرێت. سەرەتا با باسی بکەین کە ئەگەر هاتوو مەرجەکەمان تروو بوو چی ئەکەین و ئەگەر هاتوو فۆڵس بوو چی ئەکەین. بۆ ئەوەی مەرجەکەمان تروو بێت ئێمە پرینتی ئەکەین بە کە بەو کەسە ئەڵێین بەخێر بێیت Welcome you are allowed یانی پێی ئەڵێین بەخێر بێیت تۆ ڕێگەت پێ دراوە ئەتوانین ئەمە کۆپی بکەین وە ئەگەر هاتوو تروو نەبوو پێی ئەڵێین Sorry you are not ئەڵاود بن، پێی ئەڵێین تۆ ڕێگەت پێ نەدراوە. ئەمەم بریتیە بێت لە ئاوتپوتەکانمان، با هەردووکیان بکەین بە کۆمێنت سەرەتا ئیفێک دائەنێین، دەستەواژەی ئێف کەوانە لە دوای ئێف دائەنێین، لەناو ئەم کەوانەیە کۆندیشنەکە ئەنوسین واتە مەرجەکەی کە ئەمانەوێت، ئێمە مەرجەکەمان لەسەر چیە لەسەر ئەیجە ئەگەر هاتوو ئەیجی گەورەتر بوو لە شانزە ئەوا پێی ئەڵێین ئەگەر بێتوو ئەمە کۆپی بکەین ئەوا توانین لێرە بنوسین System dot out dot println Welcome you are allowed یانی بەخێر بێیت تۆ ڕێگەت پێ دراوە بەم جۆرە ئەتوانیت بیکەیت وە هەروەها ئەتوانیت بێیتە ڵاینێکی نوێ و یەک دانە ئیندێنتی بکەیت واتە یەک دانە ڕیز بڕۆیتە پێشەوە تابێک بکەیت دوگمەی تاب لەسەر کیبۆردەکەتان خۆی ئۆتۆماتیکی تابێک ئەکات وە گەر بێتو ئەمە پرینت بکەین واتە گەر بێتو ئاوتپوتەکەی سەیر بکەین تێکی ئەکات ئایا ئەیج گەورەترە؟ Welcome You're Allowed بەڵێ ئەیج گەورەترە لە شانزە بەڵام ئەگەر بێت و ئێمە ئەم ئەیجە بکەین بە پانزە بۆ نموونە لێرە و دووبارە پرنتی بکەین سەیرەکەین لە ئاوتپوت هیچمان دەست نەکەوت چونکە مەرجەکەمان Else ی تێدا نییە واتە مەرجەکەمان ئەگەر هاتوو تەمەنی کەسەکە لە شانزە گەورەتر نەبوو هیچ شتێکی تر ڕوو نادات بەڵام لێرە ئێمە ئەتوانین Else بنووسین واتە ئەگەر هاتوو تەمەنی گەورەتر نەبوو ئەوا ئێمە هەمان ئیشەکەین لەگەڵ وەکو ئیفەکە لێرە شتێک بۆ ئێڵسەکەش دائەنێن بەم جۆرە. و ئەتوانن کورتتری بکەنەوە وەکو پێشتر باسم کرد ئەتوانن ئەگەر یەک ستەیتمێنتان هەبوو هەمووی بکەنە بەم جۆرە واتە ئەگەر هاتوو تەمەنی لە شانزە گەورەتر بوو ئێرەم بۆ پرینت بکە ئێڵس ئێرەم بۆ پرینت بکە مەرج نیە پرینت بێت ئێستە باسی ئەکەین هەر ئۆپرەیشنێک هەر ستەیتمێنتێکی ترتان هەیە توانن دایبنێن مەرج نیە بەڵام ئێمە لێرە وەکو نمونە بەکاریان ئەهێنین ئەوانە تۆزێک دوور بخەینەوە لێرە گەر بێتو پرینتی بکەین تەمەنی کەسەکە پانزە بێت لێرە پێی ئەڵێت سۆری یو ئەر نۆت ئەلاود یانی تۆ ڕێگەت پێ نەدراوە ئەمە شێوازی ئیف ئێڵسە بەعام یانی بەم جۆرەیە بەڵام ئەگەر هاتو ئێمە لەگەڵ ئەوەی کە پێی ئەڵێین فەرموو تۆ ئەتوانیت ڕێگەت پێدراوە ئیجازە دەربهێنیت دوای ئەوەی ئەومان پێ وت ئیجازەکەی بۆ دەر ئەهێنین لێرە ئیجازەکەی بۆی ئەکەین بە تروو، بەڵام کە کاتێک ئێمە ئیف و ئێڵسمان بەم جۆرە نووسی ناتوانین لە یەک ستەیتمێنت زیاتر ئیش بکەین واتە ناتوانین لە سیستەم دۆت ئاوت پرینت یاخود هەر شتێکی تر یەک دانە زیاتر دابنێین بۆ ئەوەی زیاتر دابنێین لە دوای ئیف و ئێڵسەوە کەوانەی لوول ئەکەینەوە بەم جۆرە وە هەروەها کە ئیفەکە تەواو بوو کەوانەکە دائەخەین. وە بۆ ئێڵسیش بە هەمان شێوە ئەتوانن ئەگەر ئێڵسەکە یەک دانە بوو ئەتوان بۆ ئێڵسەکەی نەکەن بەڵام لێرە هەر بۆی ئەکەم لەبەرەوەی شتەکە دیار بێت لێرە ئەگەر تەمەنی لە شانزە گەورەتر بوو ئەمەم بۆ پرینت بکە وە هەروەها لایسنسەکەی یەکسان بکە بە ترو بەم جۆرە دوو ستەیتمێنتمان هەیە لەناو کۆندیشنەکە ئەگەر هاتوو کۆندیشنەکەمان ترو بوو دوو ستەیتمێنت ئەکەین ئیتر بەدڵی خۆتان ئەتوانن هەر هەرچیەکەکەن لێرە ئەتوانن ستەیتمێنتی دیکە بکەن بەم جۆرە واتە ئەوە کۆمێنتم نوسیوە وەکو پڵەیس هۆڵدەر وەکو نمونەیەک ئەتوانن بەدڵی خۆتان هەرچیەک ئەتانەوێت لەناو دوو کەوانەکەیا بەدڵی خۆتان بیکەن بەم جۆرە. ئەمەش ئیف و ئێڵس بوو لێرە ئەگەر بێت و پرینتی بکەین پێی ئەڵێ سۆری یۆر نۆت ئەڵاود بەڵام ئەگەر بێت و ئەیجەکەمان بەرز بکەینەوە بۆ بۆ نمونە هەژدە ساڵ وە لە ئێڵسەکەش ئەتوانین بنوسین دووبارە ئەمیش لێرەش ئەتوانین بنوسین لایسنس یەکسانە بە فۆڵس کۆیل لایسنس یەکسانە بە فۆڵس لە ئینیشەڵایزەیشن واتە لە سەرەتاوە کۆیل یەکسانە بە فۆڵس بەڵام ئەتوانین لێرە دەبڵ چێکی بکەین کە لایسنسەکەی یەکسانە بە فۆڵس لێرە گەر هاتوو دووبارە پرینتی بکەین وەکو ئەبینن نوسراوە وێڵکەم یۆر ئەلاود بەڵام لە ئێف و ئێڵس بێینە دەرەوە ئەگەر لە ئێف و ئێڵس بێینە دەرەوە دوای ئەوەی مەرجەکانمان چێک کرد ئەتوانین لایسنسەکەشی پرینت بکەین بۆ نمونە بنوسین لایسنس یەکسانە بە پڵەس ڤاریبڵی لایسنس کە ئەمە بریتیە لەوەی کە پێمان ئەڵێت ئەم تێکستەی لێرە هەیە پڵەسی بکە لەگەڵ ئەوەی کە لە ناو ڤاریبڵی لایسنس هەیە. چی لە ناو ڤاریبڵی لایسنس هەیە؟ لەم حاڵەتە ترو هەیە ئەڵێ وێڵکم یۆر ئەڵاود لایسنس یەکسانە بە ترو بەم جۆرە ئێف و ئێڵس ئەمە بنچینەیەک بوو سەرەتایەک بوو ئینشاڵا لە ڤیدیۆکانی داهاتووە بە تەفاسیل نموونەی زیاتری لێ باس ئەکەین و زیاتر شەرحی ئەکەین و ئاسانتری ئەکەین ئینشاڵڵا هەتاوەک ڤیدیۆیەکی تر وەسەلام علیکم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەڕەکاتوو.